Jennet bu günki söhbetdeşligimizi hoş gördük. Bu günki temamyz Ýunus Emre hakynda öz şahsy pikirlerimizi beýan edeli. Ýunus Emrä garaýşymyzy. Ýunus Emrä garaýşymyzy beýan ederis. Dogry bellediň. Bir nazarda galmaýaly, gel dosta gidelik köňül, Hesret ile ölmeýeli, gel dosta gideli köňül, Gel gideli jan durmadan, surat terkin urmadan, Araýa duşman girmeden, gel dosta gideli köňül. Gel gideli, galma yrak, Dost üçin kylaly ýarak. Şyhyň gatyndadyr durak, Gel dosta gideli köňül. Ýunus Emre hakynda aýtmaly bolsa gysgaça näme beýan edip bilersiňiz? Ýunus Emre barada bir öz pikirim bar hemişedem çykyş edende aýdýan Kakajan Ýunus Emredä ol. Ne bir ýagyş ýokardan gelýän, ne-de bir bug aşakdan göterilýän. Aralykda bir aslyşyp duran zat baýna, mysal üçin, şu wagtky howa düşündirer ýalak däl, şu ýöne şeýle gowy, owadan howa bar-da. Ýunusam okyjysyny näme etýär diýsene? Ýunus okyjysyny aralykda goýýar. Şoň pikirleriniň ýokarsam, aşagam açyk. Şol aralykdan özüňi tutmaly. Ony mysal alaňdadam, neme edeňdedem şol iki tarapyny erkin goýa. Ol şoň üçinem Ýunus. Ol adamyň haly nedir? Ynsanyň, hakyky kämil adamyň haly ne halda bolanda hakyky kämil bolýar diýlende, ynsanyň hakyky haly derwüşiň halydyr, derwüşiň halam çagaň enäň içindäki halydyr diýip aýtýar. Ine, nähili täsin dokuz aýyň içinde ene garnyna çaga nämäni başdan geçirýän bolsa, bize bilniksiz, gaty skryt, sekretny zatlar, şolam derwüşiň haly bolmaly diýýä. Diýmek, bu dünýede daş-töweregimizden başga näçe-näçe inçe zatlar bar. Ana, birinji bilen Ýunusa düşünmek üçin, meň pikirimçe, şoňa düşünmeli.
Ýunus Emräň özi derwüşmi ýa
Ýunus Emre şahyr diýip alýar türki dünýäsinde. Ýöne ol näme esas, näme bilen bellenýär? Bir bolalyň, diri bolalyň diýen şygary bilen gowy görülýär. Türki halklarda, guramalarda umuman ol şygarlar kän ýaşalýar. Ýöne men ýene-de Jelaletdin Ruma dolanýan, özüm şony kän Möwlanaşynas diýsemem boljak. Şu hökmünde derwüşlik sufizmde nirä barsam bir türkmen derwüş gojasynyň yzlaryny gördüm diýýär. Ýunus hakda aýdýar. Ýunus intek başga dünýäň adamsy, biz oňa düşünmeris. Ýöne şoň şeýle bir yzlary bar manyda Ýunusa gaty uly baha berýär. Möwlanaň özi ulla uly halypa, güýçli bolan kämil bişen wagty, Ýunus Emre Men şo şekilsiz älem kitabam şoň üçin ýazdymda, şol şekil aslynda bar, ýöne ony biz inçelämzok. Mysal üçin, gar bölejikleriniň ýagyp gaçanda birnäçe görnüşli şekilleri bar, ýöne biz şony gar diýip tanaýasda. Ýunusyň dünýäsinde şeýle bir şekil kän, ýöne men şony şekilsiz diýip tanaýan, çünki oň şekillerini her kim özüne ýunus, özünden derwüş ýasap, özünden ýunusdan susup alanda ýasaýar-da şo garyň şekilini, ýunusyň dünýäsi şon ýaly, şo sufizmiň iň kämil bir, iň owadan, iň bir moşnyý neme bolýar-da, ine aýdýalar-a, mysal üçin, ynsan. öz pikirlenişiniň masştabynda öz şahsyýetini ölçeýär. Mysal üçin, gorizont, ýaňky gözýetim nähili uly boldugyça, masştab uly boldugyça, ynsanyň şahsyýeti şol güýçli derejesini görkezýär, pikirlenişiň derejesi esasynda. Ýunusda sufistik dünýäň masştaby güýçli, uly. Uly şeýle bir ýaýrawly, ýöne men ondan şeýdip bir damja alamda şoň şekilini öwrenýän hökmünde, men bir ýunusçy däl, ýunusyň öwrenjem däl, ýöne ýunus emrä seň garaýşyň diýip, ine pikir kontentinde seň garaýşyň diýeňde men ýunusy hoşalardan şeýdip çöplärdimdä, men şondan bir şekil ýasardym, şeýle şo şo maňa şeýle bir täsir etdidä, şeýle bir güýçli täsir etdi. Soň oň dünýäsini eýýäm şu gürleýşimdenem, hyjuwymdanam belli-dä. Eger-de häzirki döwürde Ýunus Emräniň bir jümlesini ullanyp, many çykarmaly bolsaňyz, haýsy jümläni ullanyp bilerdiňiz? Magtymguly Pyragyň Ah köp efgan köp, Hu-haýa aşyk bolmuşam diýip, Bir goşgusy bar. Edil şon ýaly Ýunusda-da bar. Bir şekilsize aşyk bolmuşam diýýär-de, bir ruha aşyk bolmuşam diýýär. Men bir derwüş, men bir derwüş diýýär-de, indi üzlem-saplam, gysgajyk-gysgajyk setirler ýadyma düşýär. Men şo tutup bilmeýänim üçinem şekilsiz diýýänim. Anyk-anyk biri Ýunus düşündir diýende, men şony şekilsiz düşündirerdim, özümçe şekil ýasajak bolardym diýenimiň manysam şonda, Bir waýa aşyk bolmuşam diýip bir şon ýaly Magtymguly Pyraga Pyragyň neme goşgusyndaky meňzeşlikler bar. Şonda men şoňa haýran galdym-da. Çünki Ýunusdanam susup alnan zatlaň, umuman derwüşi edebiýatda Haýsydyr bir zada ýöze ýöne görre göze görünmeýän, ine, näme sen goşgusy bar Magtymguly Pyragyň, Näme sen, altynmy, kümüşmi, ýa näme sen diýip gözleýär-ä. Şo derwüşi şygry maňa ýaraýar. Şol bir waýa aşyk bolmuşam diýýär-de. Ol sebäbi adamyň döreýiş sostawy bar, ýaňky priroda, tebigaty bar adamyň. Şol tebigatam Şol bir zat döredipdir ýöne men düşünemok ýöne men şoňa aşyk diýä. Biziň hemmämiziň Hudaýjan özüň gowusyny et men bir seň guluňdyryn diýýän zadymyz Ýunusyňam dünýäsinde uly bir masştabda dur ýöne oň nämedigini bilenok ýöne şoňa aşyk. Sufi edebiýadynyň öz swoýstwosy şo tebigatynda şol aşyklyk temasy ýaman uly. Aşyk bolmuşam, aşyk men. Şunýala gözlemek näme sen. Hemmesinde-de bar, hemmesinde-de. Indi men edil konkretno bir şygyr men aýdyp berip bilmen saňa, ýöne eger şo Ýunusyň kitaby, Ýunus Emräň kitaby ýanymda, mysal üçin, almandyryn-a, ýanymda bolan ýagdaýyna-da, ine, ine, ine, men şuny subut edip bilerdim, sözümiňem arkasynda durýan, çünki sufi edebiýady men gaty kiçiligimden bäri gowy görýän özüm. Ol janyp men üçin şeýle bir içimde bir ullakan sowal dur hälden bäri gürläp dursuňyz welin şu soragy soraýyn diýýän sizden her adam Ýunus bolup bilermi?
Her adam Ýunus. Biz Ýunus derwüşiň haly nedir diýende dokuz aýlyk hal şo derwüşiň halydyr diýdikdä diýmek Ýunus özüni derwüş görýädä. Diýmek, biziň hemmämiz dokuz aý, on dokuz aý, dokuz günde dünýä gelen adamlar. Gowy sorag berdiň, kakajan. Biziň hemmämiziň netimizi, pälimizi arassa saklamagymyz gerek. Derwüşi edebiýadyňam aňyrsynda şo ýatyr. Şu günki günüň uly meseleleriniň aňyrsynda-da niýet, päl, arassalyk ýatyr. Şoň esasynda-da biz gelen zadymyza, gelen güýjümize, bir ýerden ruh bolup bölünip gaýdan güýjümize ýene täzeden arassa barmak üçin hem her kimiň öz ýunusy bolmaly. Her kimiň öz ýunusdan alan bir bölejik damjasy bolmaly. Edil şu howada ýagyş damjalap durşy ýala. Şoň üçin hem, elbetde, her kimiň hem içinde ýunus bar. Ýöne ony açmakda, ony kämilleşdirmekde eýýäm oňa adama öz-özüne kömegi gerek. Halypalaň, kitaplaň, düşünjeleň, kontinentlaň, giňişlikleň, syýahatlaň, kitaphanalaň, umuman, oňa kömek gerek. Ýöne şol iň gowy zat dünýäde neti päliň arassa saklamak. Ana şo ýunusçyllyk şol. Şol derwüşi edebiýadyň köki şol. Arassa, arassa ruhda geldiň dämi, arassa ruh bilenem gitmeli. Ana şo. Dogry belleýäňiz.
Edil häzirki döwürde-de şu aýdýan ýaňky sözleňňiz terbiýeleýji diýip hasaplaýan ýaşlaňam, ullaňam tapawudy ýok. Ähli ýaşdaky adamlar üçin häzirki döwürde esas zat biz Ýunus Emräni mysal alyp, onuň sadalygyny, derwüşligini mysal alyp ýaşasak, Adamlar birek-bire has hormatly sylagly bolar diýip düşünýän. Oguljenet bu günki söhbetdeşligimiz-ä meň pikir edişimdenem gaty gyzykgly boldy, sebäbi elbetde Ýunus Emre hakynda gyzyklandyrýan sowallarymy saňa berdim. Ýunus Emre hakynda öz şahsy garaýşyňyzy beýan edeniňiz üçin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Indiki gyzykly söhbetdeşligimizde görüşýänçä.